Em niha nava wê de ne wisa ez nîşanî we bikim. Şênayiye xweş e. Dinya gelkî germ e. Dinya germ e Binyamîn. Erê gelkî germ e. Xelk ji xwe rûniştiye. Û germ e jî lê wela xelk ji xwe digerin babo.

Li her derî cil mil hene û tiştên ji bo bûka. Belê belê bi hêsa hêdî biçe hêdî biçe binê min em nîşanî wa bikin.

Heta ji xwe pênc şeş heba ez bikirim bi xwedê min tune ne ya rastî her em diçûn em ji bo dawetê me dikerî me kirê dikir ya rastî me ne ki nedikerî ji zê ji xwe bikirim lê binêrin ji bo bergên me yê kurdî zor zor ciwan ha çi ya ev jî zor xweşkin Bînêmin divê van jî nîşanî me bide Li her derî cil û belgeyên kurdî hene. Belê. Were biniyê min. Em ji xwe re hinekî nava sûka qeçaxçiya bimeşin. Xwedê e, ev dergilkî xweş e. Hewa hewa cemidî tê. Xelk qilîmayê xwe vedikin. Nayê çi bikin heyra.

Turîst gelekî tên vê dilê heval min. Eger hûn bibihîzin hinek Tirkiyeyê taqibin ew turîst in. Ne jî yên sêbînêne. Heval cilên xweşik binêrin ji bo zarok a çêkin ne. Pirq pir xweşik in bi xwe tên. Min ji nû dîtin. Binêrin.

Jêrekerî ka nîşanî wan bide. Me di di tente jêrekerî û me ji botan sporê kerî. Rastê ew jî gelek welatparêz bûn û ku ev sê çar dikanê me hene û vî karî dikin. Me got ya navê we bise. We we navê xwe kiriya botan spor. Gelkî kêfa me hat û ji me re diyariyek jî da me. Nasa? Ha, diyariya xwe şaniyan bike. Erê eha ji vê derê av dihat.

Lê dawiya dawî me dît wer hersir kilkî germ e. Ez kilkî naştexlim. Hatin morya xwe pêz dîrokê nizan bû ku bû min got. Em ên hatê kirine hundu hêdî hêdî nîşanî me bike. Binêrin. Çawa çend dîrokî ye.

Hêvîdarim ku deng tê. Me gava dikişand lê kameramanê me guhê wê li derkê dî bû nekişandibû. Pêca werin em dîsa tiştê ku me axivî bû em ê dûbare bikin. Werin kerem kin. Merheba ji te re. Silav birêz. Merheba. Çawayî baş î? Spas hema gon baş bin. Bi xêr hatin. Gelek sax bî, em baş in. Sax bî. Em dixwazin dîrokê fêr bibin û pêşî te nas bikin. Ji ber ku te got ez bîst û pênc sal e li vê derê xebatê dikim, kar dikim û ez Suryanî me, ka tu bibêje xwe bide naskirin ji kerema xwe. Dîsa wan bi xêr hatin. Ev der ez ê ewil navê xwe bêjim, navê min Daniyêl e. Ez bi eslê xwe Suryanî me û vê ji sala du hezar a baz li Nisêbînê kar dikim û li nav bajarê Nisêbînê ji min pê ve jî Suryanî tune ne. Hewa, rastî? Kes li vê derê najî ji vê te. Na, ez û zarokê xwe yanî. Ê tu çawa hatî vê derê? Te çawa biryar da ku tu werî vê derê? Sala du hezar a ve ez bêjim ji terefê dêra me ya Midyadê Dêra Emerê dibêjin hêla metran ji terefê wênan ve ez hatime vê derê û ji sala du hezar a ve jî li vê dê kar dikim. Tu fermî vî karî dikî yan?

Zanîngeha ewilya ku çêbûy vê derê ye. Belê. Lê yê Rihayê dibêjin zanîngeha yekemîn jî li bajarê me ye. Ev rast e? Kîjan rast e? Ez ê niha wê ji te re bêjim îde tu tu tu bêje bi îde kîjan jê rast e îde tu tu em bêje. Bila. Deriyê vê derê î di nav sînor de ye. Belê. Sînorê Tirkiye û Sûriye em bêjin Qamişlo. Belê. Wê çaxên tevê halo digotin ne digo unîversîte digo zanîngehan Sêbînê. Vê ya ez halo bêjim nisîbîs akademîsî. Belê digotin akademiya nisêbînê tevê akademî hem ji mektebê û hem ji unîversîte jî mastira. Wê çaxê hezar taleb li vê derê dixwend û diraziha. Bêjin dersê ku li vê derê dîtin, Ewil Suryanî, Dûvra, Teolojî, Felsefe, Mantiq, Edebiyet, Geometrî, Astronomî, Tib ve Hiqûq dersî li vir e hebû. Heta vê kemera ji wan ke virê goreş bûn, ev ya herî kevin e, beriya hezar û heft sed sal.

Ha ev kesên ku li vê derê Çûn Rihayê. xwendekar çûne wê derê. Belê. Ji vê derê çûn Rihayê teqrîben sala sê sed û şêst û siyan de ji vê derê çûn. Belê. Teqrîben sed û bîst û pênc sal li wê derê man. Belê. Carek din vegerhan vê derê. Belê. Yek ji wanan jî hem li vir e hem li Rihayê bû mamosta. Di dinyayê de profesor û şaîrên ewila goçê bû, ji vi re çêbe Mor Efrem. Mor Efrem navê û ew e. Mor Efrem talebê Mor Yehqûb bû. Beriya nihan me nizanîbû zanîngeha vi re heta kenge dewam kiriya. Sala du hezar a de ji terefê Şaredarîya Nisêbînê û Suryanî Weqfê û Çekîl Weqfe Li baxçê wên yan em bêjin hewşa wên lêkolîn çêbû. Sala du hezar û heta du hezar û çardehan jî kolînê dewam kir. Sala du hezar du duwan de kevirêk derket ya Ziya Siryanî ser hebû. Dersê ku em gotin jî gişt serî kevirî yas dikir. Got heta sala hezar û sê sedîn jî zanîgehan Sêbînê dewam kir. Yanî hezar sal.

Tu her sala mamoste tê kir cihê ku xwendiye. Belê. Û dinyayê de ewil di vir de heq dane pîreka. Maf dane mafê pîreka li vê derê dana. Li vê de dana, li vê de pîrek tevlîbûna em bêjin ayînê û qoroya îlahiya bûye di Hindirroyê vir de. Û sala du hezar û çardehan de jî ev der di lîsta UNESCO de ya. UNESCO. Û sala du hezar û nozdeh jî dest bi tamîra vira kirin. Newsa. Belê. Ne tamîlata wê hatiye kirin ne wisa niha. Ji ber ku hinek berê ne wisa bû. Na ne bû. Ne wisa bû. Erê hinek tamîlat kirin xweştir çêkirine niha. Wekek wekek din çi heye tu bibêjî? Halo yani weka goma got ji were. Erê çihek dîrokî ye kevnare gelekî û ji cîhanê ji ji he- hemî perçeyê Belê, e, tên vê her de ji wiha xwe bine. welat û û Belê. cîhanê jî Em tên bêjin ew e, ge- niha groba ku we dît jî Erê. ew giş Swêd hatibûn. Swêd hatibûn vê derê hevalino. Ew ji bo ku vê derê bibînin gelek tên nisêbine ya rastî. Ne wisa Belê.

Em zor zor spasiya xwe li te dikin. Gelek sax bî ji bo rêberiya te. Ev vîdeoya bê weşandin li qenala Mama Musta Fatma de. Zor zor spas bo rêberiya te dîsa. Em niha ji vir derketin em ê biçin Zeynal Ebidîn li wê derê jî binêrin û ne tewam li wê derê jî rêber hebe.

Nadir e, mizgefta camiye hevando û ew der jî weke ku me got cihê e, Suryanî li wê derê hebûn. E,

Mezin li vê derê ne. Ev jî dibêjin tirbê, tirba Zeynep e. Xwişka Zeynel Ebîdin tişta ku tê gotin bi vî şekilî.

Xwendekar tên li vê derê dixebitin. Pirtûkxane ye vir. Ji vir dest pê dike heya vê derê pirtûkxane ye. Û wekî din jî li vir şano şanoyê jî dikin. Şanoker tên wekî din jî konser li vir çêdibin. Berê gelekî çêdibûn piştî şerê hendeka Kêm bû, hinekî kêm bû lê dîsa tê kirin yanî ev dir cihê wê ye, cihê konserê şûna nîvan bike. Ev de cihê konserê bû. ev der nêz ev der gelekî nêzîkî e, sînore sînorê e, qamiş li Winîsê bîn yani jer bêjin sînorê Sûriyê lê em bêjin sînorê rojava divê Musa bêjin Em ê niha biçin nêzîkî wê derê. Ev der in Sêbîn û ev der jî Qamişlo Kaşêrîn. Silav û rêzê me bo xelkên Qamişlo û xelkên Rojava tev de. Xwezî niha sînor tune bûne û me hatibûne çayê qaçax bi hevdû re bixwarana. Gelek gelek hez kirin. Binêrin hevalên hêja sînor ji vir dest pê dike. Berê ev sînor tune bi weke ku min got piştî ku sînor çêbû xelkê cejna de eydê de şekir didane hevdû şekirê xwe didane hevdû wî şeklî cejna xwe cejna hevdû pîroz kirin hevî şeklî Yanî gelkî gelkî xemgîn im dîsa ez dibêjim. Xweskan niha ez çûbûna wê derê û geriyabûna sûka wê li gel xelkê me Qamiş lo. Berê ez çûbûm dema ez piçûçik bûm ez bi dê û bavê xwe re çûbûm di Bêsiyê. Hevalên hêja vloga me li vê derê xilas bû. Hêvî dikim ku we hejê kiribe eciban dibe.